Salam aleýkum mähriban dostlar, tomaşaçylar, ekranyň öňünde hemmäňizi hoş gördük. Biz şu wagt ýurdumyzda ýakyn wagtda, gysga wagtda işe başlap uly islega mynasyp bolan platformada şu wagt otyrys. Ýagny o platforma hemmämiz bilşimiz ýaly TM biz diýip atlandyrylýar. Özüni şeýle bir ajaýyp bir dünýäde bir iň bir islenýän mümkinçilikleri jemleýän türkmen platformasy bu. Indi şu ýerde meň ýanymda meň bir hormat goýan agam bar. Hem kärdeşim, halypa diýsemem ýalňyşman, ýalňyşmanmykam diýjek bolýan-da. Edil halypalyk bizden irräkdir-le Begli şa. Irrägem bolsa ol azajygam bolsa bir zat bir gaýybana öwrenseňem halypa diýmäge azajygam bolsa mynasypmyka diýýän. Sag bol, sag bol. Ondan ilki bilen hoş gördük. Wagt aýryp geleniňiz üçin köp sag bolsun aýdýan. TMBiz platformasy bilen öňden nähili agam, tanyşmy?
TMBiz men umuman internet platformada tanyşmama sebäp bolan Begiljan sen özüň diýseňem bolýar. Olam nähilek boldy? Gysgaça bir mahabat görnüşinde maglumat beriji bir wideo öňden çykdyda. Sag bol. TMBiz. Beh TM biz diýmek nämeka näl platformaka diýen. Näme ünsüňi çekdi başda? TM biz diýip eşitdiň ä näme ünsüňi çekdi? Başda ünsüni çeken zat şo wideoň özünde men bir pikir etdim bir önümçilik hakynda gürrüň edýämkä öýtdümdä ýöne soň buň logany dizaýndan başlap içine ýa maglumatlary aýdyp başladyň da on ünsüni özüne çeken zat Türkmenistanda biziň ýurdumyzda ilkinji diňe bir telekeçiler bilen baglanyşykly däl-de, eýsem ähli raýatlara bir täze türkmen platforma, meni şol täsir galdyran zat. Ýagny, ýaňky bütin dünýä belli TikTok we Instagram we umuman beýleki internet platformalaryň bolşy ýalak biziň öz milli platformamyz. Ine, mende şo zat has bir özüne çekiji bolup durdy-da. Men ýalan sözlejekkä, sebäbi bizde bu günki gün döredilýän mümkinçilikler esasynda, şertler esasynda hakykatdan hem şeýle zat döräýmelem-de. Oňa-da sebäp bolan ýaňky şol wideony gördüm-de, Men şony Play Marketden, umuman App Store'dan ýükledim-de, özüm içine girip gyzyklanyp başladym eýýäm. Şo platforma hakynda-da. Hasam özüni... Ony bir göreläň, nämekä ol? Hawa, hawa.
Özem adam pahyr azajyk çyg süýdem emensoň, baýrakly orunlar bar diýdiler, umuman ýaryş bar diýdiler-ä. Olam bir tarapdan bir ilek bir özüne çekiji, özüne bir ilek bir maýyl edýär-de. Onuň ýaryşam ýaryşdyr Lawoninem esasy şoň ähmiýeti ýedi ýaşdan başlap ýetmiş ýaşly adamlary ünsüni özüne çekmekden ýaly ähmiýeti bar gaşgaldan. Gel bir öz gözümden bir göreýin diýip, internetden ýaňky telefonymy ýükläp aldym-da.
Soňra girip gördüň. Hawa. Agza bolduň. Hawa. Nähili, içini bir gördüň, tanyşyp başladyň diýjek bolýaryn. Näme, üýtgeşme goşmalymy biz? Ýa bir düzetmeli işler barmy? Entek görýäňmi, islendik zadyň başy bolansoň, islendik zatda başlangyç tapgyrda bolup geçýär-de. Hawa. Dogry, ol Köp adam gön şol öňki ullanýan zadyny şonda-da göresi gelýärdi. Ýöne ondanam has bir kämillik derejesinde, ondanam bir has bir ösüşde bolja görnüp dur. Sebäbi o taýda dogry goşmaly zatlar kän entekle. Ýöne oňa garamazdan, şumatky ýagdaýdaky TM biz öňki ýagdaýdan has tapawutly. Sebäbi görýäň oň üstüne ençeme adamlar zähmet çekýärler, ençeme kelleler şoňa kellesini agyrtmak bilen buňki gün eýýäm diňe bir kiçi ýaşly çagalar däl ýa bir telekeçiler däl-de, ähli auditoriýany özüne jemläbiljek funksiýalar açylyp başlapdy. Mysal üçin sen öz şahsy otagyň barmy sen arkaýyn ýeňillikli ýagdaýda wideony ýükläp bilýäň we şol bir ýagdaýda Iň bir içine gowaran zadym, men öz çagalarymyň eline-de şony berip, arkaýyn şo wideolary görmäne mümkinçiligi bar-da, diýjek bolýanym, ahlak tarapdan, aýratynlykla, ahlak tarapdan. Biz, dogry, köplenç halatda öz çagalarymyzy internetden daşlaşdyralmyzy isleýäris. Sebäbi internetde belli bir derejede maglumat almaly zat bar, Çagalara almaly zat bar. Emma TM bizde men gorkman öz çagalama arkaýyn men şony görkezip bilýän-de. Sebäbi çagalaryň tematikasyndan başlap uly ýaşlara çenli habarlar gerekmi ýa bir degişmeler gerekmi ähli zady ýuwaşdan kämilleşdirip içinden ýüklenip başlandy. Hawa, hawa.
Hakykatdan hem şol ýaňky aýdýanyň e, gaty dogry Ahmet. Häzirki wagtda e, çagalaň bir ýaraly temasy diýip aýdyp bilýäris e, telefon meselesi. Onuň e, ýaňky TM biz bolan bolsa telefonyny arkaýyn berip bilýäris diýdiň-ä. Çagalar üçin örän peýdaly zatlar köp. Ýaňky belläp geçişiň ýaly, wagtyny bir gyzykly zady sarp etmek üçin hem çagalaň bir çagalara degişli multiklerden bölekler bar, meselem diýeli. Maňa öwrenmäne.
Öwrenmä okuw sapaklary bar. Dil öwrenjekmi? Okuw merkezleri öo ýerde öz akkauntlaryny açyp, sapaklaryny goýýarlar, paýlaşýarlar. Umuman diýjek bolýanym, peýdaly taraplary örän köp. Özem şol ýaňky dil okuw sapaklary diýdigiň muny tüweleme bu günki gün ýurdumyzda. Diňe bir orta bilimden daşary türkmen telekeçilerimiziň okuw merkezleri bar. Şol okuw merkezleri çagalary e, dil babatda ýa bolmasa umuman ylmyň ähli görnüşleri babatynda, sport babatda e, kämilleşmäne ýörite okuw merkezler bar. Şolar hakynda-da maglumatlar hmm. dolugyna teýin bizde bar. Men köp maglumatlary çynymy aýtsam mumkin, sen biziň üsti bilen bilýän-de. Hmm. Ikinjileň hataryň hatda Habarlaryňam aýratyn bir bölümi açylypdyrda. Hawa, hawa. Özümiz sebäbi özümiz kino görmänem gowy görýäs, soň birinji nobatda habarlar. Şol habar hakynda bir maglumat adam näçe ekän, maglumat aldygyça hmm. kämilleşýär-de. Gitdikçe-de şol bölümem bu gün artýar. Öň diňe bir habar hakynda bir akkaunt bar bolsa, indi birnäçe habarlara degişli aýratyn bir bölüm bolup durýar ekenda. Men gönden göni taýyn bizde şony yzarlaýanda. Gatowy.
Bäsleşikli tema geleli. Mhm. Bäsleşige gatnaşdym diýdiň. Hawa. Bu gün biz seni myhman hökmünde çagyrypdyr diýjek bolýan ýeňiji bolmak nesip etmedi. Ola owa ola nesibäňdäki ýöne gatnaşmagyň özem eýýäm bir özüm üçin bine täzelik diýileni gowy görýändä. Hawa. Hökman şu taýda bir baýrakly orna düşmek ýa bir baýragyny almak däl-de, ol hakykatdan hem nähili bäsleşik? Men özüm islendik bir harydyň reklamasyny, wideo maglumatyny görsem, şol haryt meň özüme gerek zatmy? Men şony barýanda ýaltanman şol aýdylyşy ýaly, wideoda görkezişi ýaly, şoň anygyna ýetmän obarýan. Ony ýöne dogry men alyp bir öz akaunym üçin ýa öz kontenim üçin çekmek dälde, men özüm gyzyklanmana gowy görýän. Onuň şony gyzyklanandan soň, sebäbi adam pahyr her bir zadyň aňynda, aňyrsynda hakykat bolsa, şol zat ynama girmek bilen bolýar. Bu günki gün TM bizde meň özümde, öz şahsy pikirimde ynama dolugyna girdi. Hiç bir zat ýalan zady ýok ekeni. Men ony öwüp aýtdygym däl. Ýa käbirler pikir edýän bolmagy ahmal men bir mahabat üçin edýändirin. Ýok. Men özüm şo ýaşa aýdýan-a ýaňky ýalak bir baýrakly orun üçin ýa bir zat üçin däl-de, meň özüm üçin gyzykly boldy. Hemem şo aňyrsyna hakykatdanam hakykat bamy ýa ýokmy, şo anygyna ýetmäne-de mümkinçilik boldy. Indiki bäsleşikde gözüňizi tutarys awa. Ýok bar. Ýa ýa. Resul jan ýaňy Bir goşmak isleýän zadyň barmy diýemde, bir bir zat aýdyp bilmedik ýalak bolup dursuň diýeýinmi? Hawa Welijan, özüň şu wagt duýduň diýer-ä, ýaňky bildiň-de. Men şu esasy zat, tüweleme gowy wideo ýükläňde-de hiç ýerek bir bökdençlik ýok. Ýa bolmasa şoň hili babatynda-da käbir pursatlar bolýar-da, beýleki platformalarda şo wideo ýüklenensoň şoň hili ýitýär. Sag bol. Emma seň öz edil telefoňdaky ýaly hilde görkezenok şo seň öz akkaundyňda. Munda tüweleme edil şol wideoň nägerek derejede hili bar bolsa şo hildede görkezýär. Beýleki akkauntdan görseň tapawudy ýok. Islendik akkauntda görende hilini garaz ýitirenok.
Men aslynda özüm käwagt telefonda zatlaryň görýän edil işleriňi wideolaryň zat. Sag bol. Käwagt onuň bir Uly ekranly göreňde duýgy başgaça bolýar. Hakyky, hawa.
Düwne başgaça bolýar. Hawa. Hatda käbir halatlarda şo taýda biz ine birinji plan, ikinji plan diýäs-de. Hawa. Şol birinji däl-de ikinji planyň üçünji planynda-da hä şu galjak ýagdaýlaram bar eken-ow diýip bir öz üstüňde işlemäge-de uly mümkinçilik bolar. Elbetde. Hawa. Gaty gowy, gaty gowy. Indi ýa öwrenmek meselesinde biz ýa çagalara alap geçdik dagy. Aha. Ýöne o ýerde diňe çagalara dälde islendik ýaşdaky adamda öwrenmäge zat bar. Aslynda adam bir näme ýaşap ýörse hemişe öwrenmek bilen bolýar hemişe kämilleşmek bilen bolýar. Şoň üçin hem islendik ýaşdaky adamada peýdaly wideo o ýerde örän kän ulanýaňsoň özüň bilýänsiň ony. Hawa hawa hawa. Diýeli krosswordlarmy ýa bir başga her hili meselem diýeli bir zady nähili tarapdan, başga bir tarapdan ulanyp bolýany hakynda Peýdaly maslahatlar. Peýdaly maslahatlar, laýfhaklar diýjek bolýanym, gaty gyzykly wideolar, gaty gyzykly maglumatlar özünde jemleýär taýyndy. Gaty gowy. Özem men bir zady begenýän-de, şu dil babatda biziň öz türkmen dilimizde Musa Ýusupjanow Men şony her gezek kimi görsem hem aýdýan-da, maslahat berýän. Beýleki platformalardan daşary şol iň ýokary hilli TM bizde şu hilli kastede görmäne mümkinçilik bar-da, Musa Ýusubyň filosofki pikirleri biziň dilimiz babatynda şol akkaunt bar eken. Gönden göni ol eýýäm uly ýaşly boldy sen kiçi ýaşly bol tapawudy ýok biz sebäbi türkmen dilimizi ýitirmeli däl ýa şol oglanyň ähli öwrediji äheňdäki peýdaly maslahatlary diýjekmi özem şony analiz edip getirýän pursatlara çenli ýekeme ýeke bar eken dä men ileçemde şol akkauntlary maslahat berýän.
Öýt olam. Ýaňy bir bäsleşik bardy durup geçdik. Bäsleşik Bize kän ýazýanlar bar-da. Şol bäsleşik DJ Okalýanow öň birinji gezek geçirildi, ikinji tapgyr geçirildi. Ildeşlerimiziň köpüsi gowy-gowy sowgatlara mynasyp boldular, begendiler. Nesip etsin. Hawa, nesip etsin. Biz olaryň bir şatlygyna sebäp boldukmykak diýip begenýäs. Sag-ol. Nesip bolsa, bäsleşik intek jemlenenok. Dowamly ýene gurnalar, ýene has bir olara gymmat baha sowgatlar hem garaşýar, nesip bolsa. Indi asly Belki biz hem şolaň arasynda şaýat bolmak nesip etsin diýýära. Nesip bolsa inşallah.
Indi bir gürrüňimizi häzirlikçe bir häzirlikçe jemläli. Nesip bolsa bir seň bir boş wagtyňa sazlap, gabatlap bir şu ýerde oturyp bir telewizor hem goýarys. Şu TM biziň TV wersiýasy hakynda Arka ýan telewizoriň özünden seredip, haýsy bölümlerde nämeler bar, nähili peýdaly maglumatlar, umuman şo barada gürrüňdeşlik gurnaly. Baş üstüne, garaz açyklama bolýar-da. Açyklama bolýar. Açyklama, ol gaty gowy bolarmyka diýýän, ildeşlerimize hasam bir ýakyndan tanyşmaga. Biziň üstümiz bilen biz şo hakynda nähili pikir edýäris. Hawa. Biz hem elbetde öz pikirimizi näme ildeşlerimiz bilen, tomaşaçylar bilen paýlaşaýmak galýar-da. Wagt gaýryp geleniň üçin köp sag boluň.
Çagyryň üçin, hormatyň üçin köp sag boluň. Işiňizde üstünlik. Spasiba.